Бэриэтчиктээх. Таҥха үрэҕэ. Амма өрүс биир улахан салаата. Былыр саха аймах байан-тайан, бултаан-алтаан олорбут биир сүдү түөлбэтэ. Маннык баай-дуол дойдуга киһи-сүөһү олохсуйбатаҕа быданнаабыт. Арай сайынын отчуттар кыһынын идэтийбит булчуттар хонон-өрөөн ааһар сирдэригэр кубулуйбут. Үһүө буолан Былыр сэрии саҕана колхоз иннинэ буола сылдьыбыт Таҥха үрэҕин Үөттээх диэн салаатыгар бултуу тахсыбыппыт. Үөттээх бэйэтэ хас да салаалардаах, күн аайы кини аата ахсаана биллибэт салааларын, үрүйэлэрин булт суолун сонордоон сыыйабыт. Баһылыкпыт Ньукулай үтүөкэн киэҥ куоҥ көҕүстээх киһи гиэнэ саарбата, совхоз биир байанайдаах булчута. Кини Сындыыс диэн ыта ханнык да боруодата биллибэт эрээри, араас букка барытыгар этэргэ дылы куобаҕыттан эһэтигэр тиийэ бултаспыт аххан ыт сорсуйан эрэрэ. Эдэр доҕорум Сэмэнэбис ыта үчүгэй быһыылаах-таһаалаах, хара эриэн дьүһүннээх, лаайка бэрийэр бэрдэ. Мин ытым Баһырҕас бөдөҥ-садаҥ модьу-таҕа көрүҥнээх саха булчут ытын удьуора. Үрэхпит биир салаатыгар киирэн турабыт, иннибитигэр бөлкөй үөттэрдээх ыарҕа талаҕынан саҕаламмыт киэҥ алыы мэндээрэн көһүннэ. Саҥа түспүт сыа хаарга туох барыта сандааран, ырааһыран, чэбдигирэн көстөрө киһи кутун-сүрүн тутар. Айылҕа бу кэрэ көстүүтүгэр абылатан таалан турдубут. Ньукулайбыт ыта үрүөх үрэх уҥуор тахсан тугу эрэ ирдиирдии өрө таҥнары сүүрэкэлиирин көрөөт биһиэхэ туһаайан «Нохоолоор, ыппытыгар уҥуор туоруоҕун, түөһээкибит тугу эрэ суоллуур былааннаах» диэтэ Үрэх уҥуор туораабыппыт, ыппыт хайыы-үйэ мэлийбит, мин тайахха бардаҕа диэн сэрэхэччийэн ыт саҥатын истээри бэргэһэбин өрө астым. Ньукулайбыт хам тарбахтаан иһэн, атын эргэлиннэри тардан биир сиргэ тэпсэҥэлэттэ уонна сири ыйда: «Көрүҥ эрэ, бу баҕайыҥ саарбаны туруорбут» хаарга саарбалаах ыт сырсыбыт суолларын батыһыннары ыйда. Ыппыт суола үрэхсэһин диэки чөм-чөм ойо турда, биһиги ыттарбыт саҥа кэлэн сыт ылан ирдээн кулахачыстылар. Ыппыт аһыы сылдьар саарбаҕа түбэспит, сотору үрүөҕэ, диэтэ Ньукулайбыт. Суолларын батыһа үрэх мыраанын дабайдыбыт, өр-өтөр буолбата ыппыт үрэр саҥата дуорайан иһилиннэ. Биһиги ыттарбыт утуу-субуу ыт саҥатын диэки субурус гыннылар Утаакы буолбата үһүөн үрэн ньиргиттилэр, тиийбиппит баараҕай суон тииккэ икки ыппыт омуннарыгар хатаастан, хатаастыы хайалаах өрө сарбасыһа-сарбасыһа куоластарын муҥунан үрэн ньиргитэллэр «Сындыыс, тоҕо наһаа дьаабыланаҕыт?» диэбиттии тииттэн тэйиччи соҕус олорон сөп буола-буола үрэн лоҥкунатар Олус хойуу мутуктардаах тииккэ саарбабыт кирийэн олорор буолан аанньа көстүбэт, Ньукулай охто сытар тииттэн ачаахтаах мутугу тосту тардан ылан Тозовкатын онно өйөөн көҥүүрдүү оҥоһунна, бэйэтэ тобуктаан олорунан кэбистэ. «Уолаттаар, саарбаны хайдах бултуурбун көрүҥ, күндү түүлээҕи мээнэ куобаҕы ытар курдук өлөрүүм эрэ» диэн ыта охсорго ыксыыр табыллыбат, тириитин алдьаппат туһуттан үчүгэйдик көстөр буолтун кэннэ, Төбөҕө ытыллыахтаах, диэн баран Ньукулай Саарба баар мутугун төрдүн ытан саайда. Саарба чыпчылыйыах түгэнэ тиит төбөтүттэн саҥаран лабыгырыы-лабыгырыы тиит төргүн түргүү мутугар биирдэ баар буолла. Кэтэһэн олорор ыттар өрүтэ ыстаҥалаһан сыыһа-халты харбаан үөһээ төттөрү куоттардылар. Ыттарбыт өссө күскүрдүлэр. Кылааннаах түүлээх кэрэттэн кэрэтэ киис Тиит саамай үөһээ мутугуттан анныгар үрэн маргыһар ыттары өҥөйөн көрө олордо мин бултуурбун да умнан тыыннаах саарбаны саҥа көрбүт киһи чапчылыйбакка да көрөн турдахпына Тозовка тыаһа бүтүннүк тос гынарын кытта саарба сурулаан иһэн аллараа баар мутукка биллэҕинэн түһэн иҥнэн хаалла Ньукулайбыт бэйэтин мөҕүтүннэ, кыратык мөхсөр гына табыахтаах этим, оччоҕо бэйэтин мутуктан мутукка охсуллан түһүө этэ. Онтукум ханна баарый? Ити тута өлөн ыйанан хаалла. Билигин мутугу төрдүн тосту ытарбын эбэтэр тиити охторообут «Ыттаргытын баайталааҥ» диэн биһигини соруйда Биллэҕэ түһэн сытар мутугу төрдүттэн тосту ытта, саарба элээрэн иһэн аллара мутукка эмиэҥнээн хаалла. Ити курдук үс мутукка утуу-субуу иҥнибитин киһибит мутугу аахтара биирдии ытыынан тоһута ытыалаабытын кэннэ, саарба кэлэн хаарга пөск гынан түстэ. Сындыс хапсабар ойон кэлэн муннунан анньан көрдө, саарбаны ылан көрбүтүм Тозовка буулдьата кулгааҕын хараҕын икки ардынан түһэн мэйиитин чөмчөкөтүн тэһэ көтөн ааспыт. Ону көрөн туран «Оо, Ньукулай, олус бэргэнник ыппыккын, аатырбыт снайпер буолуо эбиккин». «Оттон үлэм буоллаҕа», – киһим мичээрдээн кэбистэ. «Эһиги эмиэ инник ытар буолуҥ», диэн үөрэтэ турда. Ити курдук күн-дьыл тымныйан, саарба соноругар турдубут. Сэмэнэбис биһиги борук-сорук буолуон иннинэ куолубутунан үүтээммитигэр кэлэн күөспүтүн өрүнэн, күннээҕи булпут туһунан күө-дьаа кэпсэтэ-кэпсэтэ эппитин сии олордубут. Ааммытыгар киһи кэлэн атаҕын тэбэннэ, мин саҥа аллайдым. «Хайа, ыттарбыт бүгүн тоҕо үрбэтилэр киһибит кэллэ?» диэтим. Күүтэ түһэн баран Сэмэнэбис «Киһибит тугу эрэ бултаабыт быһыылаах, тоҕо эрэ киирбэтэ». Тахсан көмөлөһүмнэ, диэт ойон таҕыста. Чочумча буолан баран төннөн киирдэ. Дьэ бэрт доҕоор, чахчы атаҕын тэбэммитэ ээ, ким да суох. Киһибит кэлбэтэх, ыттарбыт бэрт бэйэлээх күүрүллэн сыталлар. Айаҕалыы сатаан дьиэбин эргийдим да туох да суох диэн сирэйэ-хараҕа туран соһуйан өмүрэн кэпсии турда. Мин эмиэ мунаардым. Чахчы атаҕын тэбэммитэ диэн киһибин бигэргэттим. Иһиппитин сууйан, өлөрбүт тииҥнэрбитин сүлэн, тиийбиппит кэннэ ыттарбыт дьэ үрдүлэр. Киһибит дьиэ таһа хараҥарыыта кэлэн атаҕын тэбэннэ, Ньукулай аһыы олорон ыта биир саарба суолун булан, күнү быһа сонордоон, куула ычыкка аҕалан куобах ыырыгар киллэрэн хараҥа буолан суолун сүтэрбитин туһунан кыһыйан абаран кэпсээтэ Биһиги тугу да быктарбатыбыт. Хас да күн ити курдук ааста, Сэмэнэбистиин куолубутунан эрдэ бултаан кэлэн чэйбитинэн өрүнэн аһыы олордубут. Киһим биир саарбаны бултаан санаата көтөҕүллэн үөрэн-көтөн хайдах бултаабытын кэпсии-ипсии олордо. Эмискэ биллэрик ороҥҥо таҥара долбуурун анныгар турар Ньукулайбыт дружба эрбиитэ көтөҕүллэн баран лүс гына уурулунна. Соһуйан айахпытын атан баран бэйэ-бэйэбитин көрсөн кэбистибит, олус дьиксиннибит, соһуйдубут. Сэмэнэбиһим түргэн саҥалаах сытыы-хотуу турбут олорбут бэйэтэ хайдах эрэ салла быһыытыйда. Мин киһим сирэйин-хараҕын көрдүм, киһим «Бээрэ, ити хайдах баҕайыны, итиччэ ыарахан эрбии туруоран эрэ хайдах өрө көтөҕүллэн баран уурулунна?» диэн аргыый ыган саҥарда. Саҥата суох аһаабыта буола олордубут, ыттарбыт үрдүлэр, сотору киһибит кэллэ. Аһыы олорон ытын мөҕүтүннэ, түөһээки баара, саарбаны ирдээн иһэн тайах кэлэн ааспыт суолугар кэтиллэ түһээт, ирдээн испит саарбатын суолун бураҕын тайаҕа эккирэтэн бара турда. Хаһан тохтотоору, дьэ кэллэҕинэ кэһэтиэм, диэтэ. Мин истэн олорон, Кэбис, Ньукулай, сордооҕу таһыйыма, онтун өссө улахан бултайа бултаайабын диэн бардаҕа дии, диэтим. Киһим эскиирбэх, «Оннук баҕайыта ини» диэтэ. Дьэ, ити курдук аһаан-сиэн күннээҕи булпут туһунан кэпсэппэхтээтибит. Ньукулай сидьүгээр буолбата биир саарбаны, икки тииҥи бултуйбут. Мин биир тииҥнээхпин да бултаабыт курдук сананабын. Ытым быйыл тыаны саҥаҥ өйүүтэ, бэйэм да букка саҥа тахсыым. Ньукулайбыт аһаан-бүтэн баран «Уолаттаар, тахсан маспытын өссө эрбэнэн кэбиһиэҕиҥ» диэт дружбатын ылан хаһыспытынан барда. Сэмэнэбис «Сарсын эрбэниэхтээх этибит буолбат дуо?» диэн тыл кыбытан көрдө, киһибит «Сарсын баҕар өссө хойутуохпут, булт диэн булт, тардылыктаах, бүгүн арыый эрдэ кэлбиччэ үлэлиэҕиҥ» диэт тахсан барда. Ыйтан ордук бултаан, алтаан, этэҥҥэ төннүбүппүт, кэлин Сэмэнэбиһим киһи киһибит бэриэтчиктээх эбит диэбитэ